सब चीज हमरे देख पड़े छै पाइ ने बेगर कुट्टी बेगर खाए बेगर मरे छै एकोटा छौड़ा के या जनी जात के फुर्सत नहि छै केना करबै एहि देख तऽ किछो देने छै लाइनमे केना के धान माल ई सब राख सकते हमरा थाह लगैया जहिना जे लारलियै तहिना छै आइ जे भरि राति केना के जाड़मे माला भैंस सुततै एहिठिना की करबै हम सारू भरसँ हारि डरि कऽ आबै छियै या एतनी खेल छै कहे कोटा घरमे की कहियै अरे कोना छी रे एक बेर कहला नहि काम करै छै या घुरि फुरि कऽ एतनी काम हरदम खेतै या बाजार जेतै दुनू प्राणी ततनी सीट साटा फीट फाटमे रहै छै हो भगवान कहे कतयसँ हम की करै सकबै अरे कौन है जी रे दगी ने एक बार सिर पान हुए दही ना बाल ककरा कर देबै पानि हां ककरा देबै पानि एने है त तू ककरा दभी पान हम मेजमानी आइल छी हमरा लान तोरा कल इनार नहि देखल छ हमरे एक बाल्टीन पानि उठते जे हम माल के देबै हैं हाय देख बा पूछा लगे छी ककरो अधो अधो डोल के देवी दू दा तीन दा में नहीं हेतै एकरा पिया आ तोरा एके बेर में भए जेतै तऽ तोहर नहि जा सकै छी फुर्सत नहीं ना छै देखे छी ना पिन वर्ड के तैयारी में छिया कतऽ जाइ छी बढ़िया छी है तेरी में तो आया दस सब दिन एके रंग रह गेलिए कहबो ना कभी हमरा बेटा भए कऽ तू कहै छी नहि तोरा कहबो कना कर तू तऽ सरकार छी हमर तू ही हमर बाप छी हम ही तोहर बेटा छी हमर बाजार वाली तैयारी में छै हम लोग बाजार से आबै छियो काम छै जरूर बाजार वाली कुछो कहतो तै में कमी नहीं होना चाहिए माल जाल के कमी भए जे दुआर में अभी तो ओतनो काम नहीं तोरा हतो करल अरे तऽ कुटी काटल छै तऽ उठा के धा दै छी पाय धंधा ने उठे कल गड़ा देना छै द्वार पर एक दोल नहीं हेते दादे दोल के दुई दा के वाला में चार दा में नहीं हेता आ तू धनु पारानी एक बेर ना अभी तो नहीं हेते एक बेर हमरो के छुट्टी नहीं ना छ की कर जा जी ए बोलठा सरकारी नौकरी करे जी सरकारी ए नौकरी वाला के मुंह काम छ पैसा उठबै छै पेंशन तू रास्ते में पकड़ ले छी

चाबी पकड़ के घच कतऽ गेल रहियै ये अरे बाजार जेबै शॉपिंग में जेबै तऽ पैसो ने भाँज लगबऽ पड़ै छै पैसा कते लेलियै क्लास तोहर तऽ हर भाय आ गेल तैयार दस हजार से भए जेतै ने द- दस हजार से भए जेतै आ दू तीन हजार छलै अपना लए दस हजार लए लेलियै कका से

अन्न खाइ छै ने रे तोरा खा देबी तब ने खेता सीमा भात कतऽ से आबै छै ए खाइतो पीतो तऽ गरगट उठा दै छी तू क्या बार हो दोग में ला ला जे ए, दोग में शांति से लोग दू कर दाना खेलकै तऽ ओकरा देह में फिट करै छै ई खाद कला हर हर खट खट कए कऽ दै छी। हर हर खटखट एना करल जाइ छै छओ पाँच हजार नहि तोड़ै छियै गाछ हमर से नेबो गाछी मे फड़लै हटा लाइन तऽ तेरह हजार से नहि हेतै पन्द्रह लए ने ले घर मे छौ ने घर मे तीनिए हजार है दस हजार लेलिए काका से
तोहर हम की करिए हम सब चीज बेच कऽ तोरा दुनू परानी मे हम लगेना फुरिए गे तोरो सब दिना जाइ छियै से नहि, आइए टा तू जाइ छी आइए टा दस हजार बारह हजार के चीज।
भए जात ने

तू जा जा पढ़ेबी से सब पढ़ते दस ना कहियो ना हमरा हंसी खुशी देखे छै हमर ई बुढ़वा नहि देख सकै छै कब बुझे ना ओतना तो भेज दिया को कोटी कोटी लग तेरह हजार से केना खेते देखी तऽ अहिसँ लोर हर हर खसै छै तेरह हजार है आ हमर दसे टका खातिर बुढ़िया परान तियाज देलकै बिचला अंगना में हैं

एरो खाय ले तऽ जे दस दिन में खेबै से एक दिन में समाप्त करै छै केहन खेनहर भी कहले आन तोरा जे मन मोट भए गेल छौ ने बाबू फेर तै जे मन मोट हरदम मोबाइल घर में टीवी फोड़ देबो हम जहुना काटबो गोटे मोबाइल के जमाना छै तऽ मोबाइल नहि लेता कथी करते मोबाइल लए ए समय पर काम होइ छै कि हरदम मोबाइल ले आ टीवी जेना तेना टीवीए मोबाइले करैत रहै छी टीवीए मोबाइले करैत रहै छी की करतै तऽ हे की करतै हे की करतै पैसा दै ने पाँच हे, हजार मोबाइल पर।
तो से लाठी ने अखन हम ठुसि कऽ मारि देलियो मुंह में देखैत कऽ। हर हर खड़ खड़ केना करै छै

कथी लेबै शॉपिंग करे शॉपिंग हम नहि बुझै छी की लेबही तू अही टाइम दे कपड़ा जब गाड़ी गाड़ी साइकिल साइकिल लोग बेचे छै छओ सौ से ठंडी बीतल जाइ छै एकटा स्वेटर लग काँ काँ करै छै आब की हेतै लए कऽ आ तऽ खेप लेलियै जाना तऽ। कोन खेप लेलियै नहाय जो माघा महीना जाड़ हार मे लगै छै एक महीना मे एक बार नहेलो ने हेतौ भरि राति डाढ़ी डोलते रहै छै सिरक तर मे सिरक दने ताकैत रहै छी तऽ सौंसे जोरिया देखैत रहै छी रुइया बेसी धल छै तीन किलो धल छै ताहि दुआरे थर थर कापै छै कहलियै एक रति गदगर से सिरक भरेबै गदगर से कुछो- कुछो लेबै भारी लए कऽ देह पर की हेतै गदगर से की करबै लए हैं? कहबी कर तू बरबर छै सिरक देह पर रहै छै जाड़ से ठक ठक कापैत रहै छै राति के तऽ भेलै ने सिरक छै ने फैर रे ककरो से तऽ नहि मांगै लए जाइ छी खा पी कऽ एना कऽ- शॉपिंग कए छोड़ दियौ जा रहै छौ कए लिए जाइ छी तऽ वएह गधा हवा कुत्ता जकाँ देखै छी हमरा मारिए हम देब ओकरा कथी लऽ रही अब साँझ का कुछो नहि लेबै हम की लेबै साँझ लए लिह मांस तांस मुर्गा मांस लए लिह लरम होइ छै चल छोड़ पैसा दे बचतै तऽ नाना बने बचतै तऽ नहि ने। दस दस हजार टाका लए कऽ जाइ छै आ बचै नहि छै